Даредзантӕн сӕ хуыздӕр Амыран уыди. Амыранӕн уыди дыууӕ фсымӕр, Бадыри ӕмӕ Мысырби. Бадыри ӕмӕ Мысырби цуаны ацыдысты. Дыууӕ хӕйрӕджы кӕрӕдзи мардтой, кӕрӕдзи туг калдтой. Бадыримӕ Мысырби фӕрсынц хӕйрӕджыты, кӕрӕдзи цӕуыл марут, кӕрӕдзи туг цӕуыл калут? Уарӕм ӕмӕ нӕ фидауӕм. Ӕмӕ уӕм цы ис уаринаг? Гӕрзбӕттӕн ӕмӕ рчъиаг. Гӕрзбӕттӕны хох куы сбӕттай, уӕддӕр бӕттӕны ныййас уыдзӕн йӕ уӕз. Ахӕм миниуӕг ӕм ис. Рчъиагыл та куы сбадай, уӕд дӕ уӕларвмӕ сисдзӕн ӕмӕ дӕ уым рынцайын кӕндзӕн. Дӕлзӕхмӕ дӕ куы фӕнда, уӕд дӕ дӕлзӕхмӕ ӕриссдзӕн ӕмӕ дӕ уым дӕр рынцайын кӕндзӕн. Бадри ӕмӕ Мысырби хӕйрӕджыты ныммардтой. Ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, гӕрзбӕттӕн ӕмӕ ӕрчъиаг сӕхи фесты. Сӕ хистӕрӕнӕй равдыстой. Амыран дӕр фӕцин кодта. Тӕхӕг пакъуындӕ Уӕларвы царди сылгоймаг уыдис ӕмӕ йын сывӕллӕттӕ уыдис. Ӕмӕ-иу сын хӕринаг куы агуырдта, уӕд-иу арвы ратӕх-батӕх кодта ӕмӕ-иу зӕхмӕ касти. Ӕмӕ-иу куы федта гал, кӕннод пыл, кӕннод къамбец, уӕд-иу дзы йӕ ныхтӕ ныссагъта ӕмӕ-иу ӕй фӕтӕппӕртт кодта уӕларвмӕ. Афтӕмӕй дын иу афон Бадыриимӕ Мысырби цуаны ӕхсӕв сыл ӕрцыдис, сӕхи-иу бамбӕрзтой нымӕт ӕмӕ бафынӕй сты. Пакъуындӕ чи у, уый сӕ федта ӕмӕ загъта, Уӕртӕ хӕринаг, цом цӕуон ӕмӕ мӕ сывӕллӕттӕн сдавон. Ныттахтис зӕхмӕ, систа дыууӕ фсымӕры ӕмӕ сӕ фӕтӕппӕрт кодта уӕларвмӕ. Амыран Хуыцауы налат лӕг уыдис. Лал ӕм скодта, йӕ мидӕг бабырыдис, пакъуын дӕр лал ын федта, фӕлӕбурдта йӕм ӕмӕ йӕ авӕрдта, йӕ сывӕллӕттӕ кӕм уыдысты, уыцы ран. Амыран Хуыцауы налат. Лал ын Атыдта, уырдыгӕй ратӕррӕст кодта, пакъуындӕйы амардта, стӕй йӕ сывӕллӕтты, йе фсымӕртимӕ иумӕ ысбадтис ӕрчъиагыл ӕмӕ афтӕмӕй ӕртахтис фӕстӕмӕ зӕхмӕ. Мӕхирдыгӕй зӕгъдзынӕн, йӕ сӕйраг хъуыды ацы таурӕгъӕн у фӕуый, ӕмӕ дӕ хӕстӕг, дӕ уарзон Хӕстӕг зындзинады куы уа, уӕд хъуамӕ уай йӕ фарсмӕ.